Pirs her ev e, bi giştî huner, bi taybetî wêje bo çi ye, bo kê ye û kîrî çi tê? Çima wêje heye, çi ava dike? Û beramberî vê pirsê angaştên li holê jî her ev in. Wêje bo wêjekar e, bo kesan e, bo civake ye, avakar e yan bo xwe ye? Ji hede min zêde ye rabim pênaseyeke teqez jê re diyar bikim, gotinê ji devê yên serê xwe bi vê pirsê re êşandine bigirim. Ev pirseke ku bi derketina holê ya wêjeyê re li bersiva xwe geriyaye û heta wêje hebe ev pirs wê her were pirsîn, wê her li pêy bersiveke ku pirsiyarên xwe têr dike be. Lê heke derbarê vê pirsê de gotinekê min hebe, bêyî xwe bavêjim paş gotinên xwedan gotinan, ez ê bêjim kêm zêde rast şaş derbarê vê pirsê de hizr û gotinên welat dilkên ev in. Piştî heyamên mirovahiyê yên nekarînê û kêm derfetan ku gihîşte asta karînan û derfetan, Pê re hest bi xemilandin, xweşikkirin û zengînkirina hest û giyan anî. Bi heyama karîn û derfetan re derfeta lûksan jî çêbû. Çawa ku seyare, xaniyê dubleksî, hesabên bankayî, stendina cil û bergên zêde, derketina gerreke bo cîwarên dûr,

Û helbet bikaranîna navgîna wê ya wekî zimên, wêje tevî xweşkirina giyanê xwende, karkeriya wêjekar a xemilandin lê zêde kirin, lê ber û aso firehkirin li gorî demê ji nû va bi kirazkirina zimêne jî. Lê li aliyê din anga ştek ku bersivê dide pirsa wêje bo çi, bo kê, kêrî çi tê, çi ava dike jî heye. Ew angaşt, angaştike ku wêje civak netewêj ava dike. Ez bi xwe ne bi wê angaştê re me. Mînak, Quran çiqas ji bawermendên wê re pîroz be, bi min ew metneke wêjeyî helbesteke kêm qisûr e jî. Lê li civaka mislimanan ne nevaroka we Hizra Muawiye avakar e. Ger wêje avakar bûya li Efganîstana Emerîkiyên destlêwerdan lê kirî dê romanên Helît Huseynî yên wekî Seyîd Vane Bafirokan û Hezar Rojî Bedew ên ku wekî siparîşên CIAyê di xwe xuya dikin, da pê bingeha destlêwerdanê bikin wê li civaka Efxanistanayê tiştê jê dihata hêvîkirin ava bikira. Heke wê jê civakek ava bikira, wêjeya Tirkan a gihiştiye Hiya Nobelê wê ew civaka xwe biguheranda û medenî bikira. Hiçiya Rûsan e Ya Fransiya ne, dibêm xeynî xwevşiya qedehek şerab û wotqayê ya ku daye vexwar, pêvtir di çarçoveya hizra li jor da tiştek nedaye civakên wan welatan ku hemû fransî û rûsiyên xwe wekî welatiyên dewlet û netewa mezin a cîhanê dizanin, ji nav Wan qesî tiliyên destan çend kes ne tê da. Girseyeke bi bandora wêjeyê ava bûye derneketiye negotiye me çi anî serê Afrîqiyan an çawa dibe dewleta netewa Dostowêskî rabe Efrînê bifurşe Tirkan. Ne bi hez re dibêje, vêje civak netewan ava dike ra me. Çiku tiştê civakan netewan ava dike ne huner vêje, aborî ye. Desthilata li ser wê aboriyê ava bûye bi rêxistina polîsan bi zagonên ji hêza çekê hatine pê civak netewan ava dike ne huner vêje. û ev desthilat çawa polîsan, çeke, olê, dêr û mizgeftê, dibistanê, artêşê, kargehê, çûn û hatina trafîkê, sazkirina bazarên, taxan ên pêdiviyan bo civaka sazkirî bi kar tîne, wê jê jî çi li tij an li gel bi vê mebestê bi kar tîne. Ew huner wê jê ne wekî anîna pê ya civaka mitlaq, Ew huner wêjeyê wekî navgîneke propagandayê, aşkirinê, terbiyekirinê bi kar tîne. Tu wêjeya civakekê, netewekê nebûye ava kare civak û netewa xwe ku ji loma ye li wan civak û welatan, desthilat û girse, rojbûn û saliyadên pêşengên xwe pîroz dikin, wan bi bîr tînin. Ne hunermend wêjekaran. Bo wê bi min wisa tê, Hizra dibêje wêje civakê ava dike ne li gorî rihê huner wêjeyê wê dibêje. Ew li gorî mebesta xwe ya olî, bîrdozî, netewî, çînî wê Hizrê dibêje û diparêze. Çiku rihê wî ne rihê Huner wêjeyê rihewî ê ji serdemên aloz, kaosî yên civakî, netewî, çînî ye. Helbet demên aloz, kaosî da ku hê jî wisa ye, çawa desthilateke zordest, neteweke mêtînger huner wêjeyê bo xwe bi kar tîne, civak, netew û çîneke bindest jî dê wê çekê bo heqîqeta xwe bi kar bîne Tînin jî. Balam dibê heke huner wêje, teqlîd, werger û vegotina xewzayê be. Ez bi hesta beriya vê ya bi hezaran salan, di şikeftan de bi xêzkirinê, çêkirina wêneyên karxezelan re me û bi hesta vê wextê ya bi heyranî li wan xêzan temaşe kiriye re me. Ger rihê huner wêjeyê di wan şikeftan de bi teqlîd, werger û vegotina xevizayê re û bi heyranî lê temaşekirinê re za be, nexwe kêratina wê, hewceyî pêbûna wê, luksa wê bes ev e. Di kêliya têkilî pê danînê re bi destxistina hesta heyraniyê. Xemilandin û mistana mistana giyan e û heke bi hayjêbûna çîroka yê din re lêwerqilînek xistibe nava hizr û hestên xwende, hingê serkeftî ye. Yanê yê civak ke ava dike newêje ekonomî û desthilata ku wê ekonomîyê kontrol dike ye. Bo wê çendîn metneke me xwendî dilê me, rihê me zêde zêde xweş kiribe, bandor li me kiribe jî, lê dema em diçin dikevin marketekê yan awameyekê yan di kirîn û firotinekê de em dibînin li wir ne hikim, pîvan, exlaq, sinc û tekîliyên îdealîzekirî yên wêjeyê. Li wir hikmê ekonomiyê, sazkar û desthilatên wê bazarê derdikeve pêş me. Ji lew, ji dervayî hemû lêbarkirinan jê bendewariyan, bi min bi giştî huner bi taybetî wêje, lukseke xweş a jê heyranmayînê ya ku wêjekar bexşî rihê xwe û rihê yên pêdivî pê heye, kirî ye. Ango vêje çi behs û vegotina êş û bedewiyê bike çi banga rizgariyê. Bi min yekane kêrhatina wê pêkanîna hesta heyraniyê ye û divê em hay ji vê xala huner wêjeyê ya nebe nabe yê hebin. Wê xala bi vê neviyê nekin qurbana armancên dîtir.